Gudden Owend bei Dikrich TV. De Summer, dee geet esou lues op en Enn. An e puer Deeg schonn ass et offiziell Hierscht. Dofir wollte mir haut nach eemol zeréckkucken op dat, wat de Summer iwwer hei zu Dikrech alles gelaf ass. An der Haaptsaach war dat natierlech d'Plage, déi nei Plage zu Dikrech.
Scho beim groussen Opening den 18.7. war d'Stëmmung bombastesch, sou dass déi, déi dat Ganzt opgeriicht hate wossten, Majo ech meng schon recht behal, d'Leit si komm, gesäit gutt aus, jiddwereen ass zefridden. Alles richteg gemaach! Ee vun den Highlighte waren d'Cocktail-Workshoppe mam President vun de Barkeeper zu Lëtzebuerg, dem Dikrecher Barman Clément Elly. Fir déi hu sech souguer Leit ugemellt, déi vu méi wäit ugereest waren.

De Marc Strasser mécht déi schonn iwwer 20 Joer haaptberufflech a kann d'Kanner dobäi siichtlech motivéieren. Eng Balance op der Bull an wat och flott ass, wat ass ëmmer, muss een sech dann géigesäiteg och e bëssen hëllefen, een hëlleft deem anere bëssen an esou ass dat eebe spilleresch, léiers de weider ze kommen an deene verschidden Techniken. Ech hu Jongléieren e bësse geüübt, Diabolo an. Wéi heescht dat? Blommebengelen. Ech hu mech ugemellt, well ech den John Happy kennen an sinn, well hien huet an der Vakanz och heiansdo sou een Zirkuscamp vu 5 Deeg. Dat war gëschter, war dee letzten Dag an do maache mer ëmmer eng Opféierung. Kuck, elo hues de gutt Vitess. Stoppe mer, da muss de d'Bengelen auseneenzeien. Hop, an dann zack, an da muss de direkt erëm Vitess. Kuck do, stoppen an dann d'Bengelen auserneen. Hop, an da flitt en. Natierlech ass et net sou einfach bei den Zirkusnummeren och direkt Succès ze hunn, an do kann dann och emol Frustratioun opkommen. Awer dat schéint, wa Kanner mat vun der Partie sinn, si ginn net op. Ma déi sinn u sech, voilà, déi hunn net richteg esou e Préjugé, dat ass einfach, déi maachen, probéieren an da maache se Feeler an da maache se weider, da bis se dann eppes hikréien. An iergendwéi am Enn vum Dag huet ëmmer jiddwereen op d'mannst eppes wou e seet, hei dat do,

An et méi wéi frou, dass et sou eng Aktioun wéi d'Plage gëtt.
Mir si ganz ganz frou hei ze sinn. Mir viru net sou laangem souguer an der Foussgängerzon gespillt, dat war och cool. An elo hei, dat ass wierklech definitiv e schéine Site a mir freeën ons. D'Wieder ass schéin, et ass perfekt. D'Plage war also net nëmmen do fir ze ënnerhalen, mee huet och Aarbecht an Akommes vermëttelt, wéi zum Beispill dem Cristiano hei. Fir zwou Wochen hunn ech hei Studentenjob, jo. An wéi gefält et Iech? Et ass meng éischt Kéier, datt ech hei sinn an et mécht mer Spaass. An se sinn emmer Leit do bëssen ze dinn, dat ass witzeg. Oder awer deene sëllege Cluben, déi hei hannert der Bar an dem Iesstand an Aktioun waren. Mä mir hu fonnt, mir wieren dat der Gemeng och emol schëlleg, datt mer eppes fir se maachen, fir d'alleréischt. A mir hunn och gehofft, datt mer dobäi eppes Kleins géinge verdéngen. Natierlech, de Club kann ëmmer Sue gebrauchen. Jo, voilà. T'ass jo flott hei, ne? Dat allerschéinst awer bei der neier Plage zu Dikrech ass dëse Summer nees e richtege Strandfeeling opkomm, fir deen d'Leit net méi wéi glécklech waren. J'adore, j'adore, tip top, rien à dire, bonne initiative, ça nous fait quelque chose à faire après le travail, pour les enfants, non c'est super une bonne idée et ça donne un peu envie de plage ou l'émotion de la plage en tout cas, merci pour l'initiative. Ee Grond also fir sech schonn elo op den nächste Summer ze freeën.
De Forum international pour flûte et piano, dat ass de Rendez-vous vun der klassescher Musek hei zu Dikrech. Eng Summerschoul iwwer 10 Deeg fir Studenten a jonk professionell Museker a Musekerinnen. Mëttlerweil si mer schonn bei der 37. Editioun ukomm. An d'Bedeitung, déi hëlt nach ëmmer weider zou.
Enn den achtzeger Jore war deen éischte Forum international pour flûte et piano zu Dikrech, eng Initiativ vum Lëtzebuerger Flüttist Carlo Jaans. Zanterhier hunn eng 1.300 Studenten aus 58 Natiounen déi renomméiert Summerschoul besicht.

Your head on the petail. Hunn einfach méi Leit engagéiert. Mä wéi mer gemierkt hunn, et ginn der ëmmer méi, et ginn der ëmmer méi, bon, et kënnt ee bis op e gewëssene Maximum, wou een, wou een dann net méi geréiert kritt. Mä mir hunn effektiv, mir hunn an der Plaz, datt mer soss zwee Pianisten haten, fir ze begleeden, hu mer der elo véier. An mir hunn nach zousätzlech nach zwee Flüttisten méi agestallt, fir där ganzer Häert do Meeschter ze ginn. Ee vun den zousätzleche Proffen ass de bekannte Lëtzebuerger Pianist Jean Müller, dee beim alleréischte Forum als Schüler mat vun der Partie war. Schonn deemools war hie begeeschtert. Bei sengem Comeback als Proff no iwwer 30 Joer awer kann hien nëmme staunen, wat aus dem Forum ginn ass. Et ass natierlech haut elo eppes anescht, wéi et deemools war. Et ass vill méi grouss ginn. Wéi dat, wat et am Ufank war, dat ass eng fantastesch Initiativ op all Fall. An ech fannen, esou Saache kann et guer net genuch ginn. An ech mierken och, dass déi Jonk immens motivéiert sinn, an esou engem Kader wierklech ze schaffen. Sinn eigentlech iwwerrascht, wéi héich den Niveau ass a mat wéi vill Begeeschterung hei musizéiert.

déi hien op Dikrech begleet huet. Fir d'Proffen ass de Forum déi ideal Geleeënheet, hir Schüler méi wäit ze féieren.
Also wat interessant ass un esou engem Format ass, datt een effektiv kann e bësse méi geziilt nach u Saache schaffen, déi een am, wann een am wöchentlechen Train-train ass entre guillemets, dann, muss ee meeschtens am Conservatoire kucken, datt ee wierklech de Programm absolvéiert an datt ee prett ass fir seng Examen. A wann een dann an esou engem Kader wéi deem heien ass, da kann een och emol u Saachen erugoen, un déi een normalerweis villäicht net drugeet, well een einfach an enger Woch, wa sech kann, fënnef, sechs Mol gesinn a wierklech kann intensiv dru schaffen. Och d'Leonie Denis war vu sengem Proff gefrot gi fir sech zu Dikrech weider ze bilden. Déi jonk Pianostudentin vu Perl an Däitschland spillt scho 35 Jor als Hobby. Zu Dikrech huet si elo d'Méiglechkeet erauszefannen ob et vläicht fir e professionelle Wee duer geet. Si üübt duerfir alt och emol fir sech. Hei elo d'Stéck Jeu d'eau vum Ravel. Ich kann hier in meiner Freizeit selber üben, wenn. Wenn ich kann ich auch in den Masterclass meiner Freunde hingehen, dann kann ich auch zuhören, wie die korrigiert werden, was sie dazulernen und dann kann ich auch mein Wissen ein bisschen ausarbeiten. Déi vill verschidde Coursen, déi d'Schüler den Dag iwwer suivéieren oder deenen si nolauschtere bréngt e grousse Plus. Awer et ass och eppes iwwer d'Musek eraus, dat de Forum sou spannend mécht. Dem Carlo Jaans ass d'Loscht um Forum pour Flütt et Piano Och no 37 Joer nach net vergaangen.
Ech menge mir hunn déi Chance effektiv ëmmer eng onheemlech gutt Ambiance ze hunn. Kënnt dat einfach duerch Dikrech, wat einfach eng flott Stad ass, wat all Mënsch seet, It's so cute here. Ech maache mol e bësse Reklamm fir Dikrech. Nee mee effektiv, et ass esou flott, well d'Leit ëmmer zesumme sinn. An dëser flotter Stad, dass se brauchen net wäit ze lafen mam Wieder, dat geet esou hin an hier, mä dat hëlleft endlech, dass een eng gutt Stëmmung huet. An dann natierlech och déi Leit, wou mer invitéiert hunn, sinn alleguerten immens positiv an et si Leit, déi wësse mat jonke Leit ëmzegoen. Da kritt een endlech eng ganz gutt Atmosphär. Something sad and your breathing should be a little bit heavy, Yararara.
Ze gesinn gouf et och eppes Ufank September, wéi d'ADAC Europa Classic nees duerch Lëtzebuerg duerchgefuer war an hei zu Dikrech Halt gemaach huet. Bei dëser Oldtimer-Wanderung, do sinn net nëmmen eng 80 Automobil-Raritéiten dobäi,

Nei Geschäfter a Bistroen opgaangen, och sinn d'Commerçanten ewell gewëllt méi drun ze schaffen, dat méi Liewen an Dikrech kënnt. E puer Beispiller fir iech erausgepickt.
Enn Juli op der Goethals-Plaz hat de Mike van der Goot zu engem ganz speziellen Event opgeruff. Natierlech huet fir en Hairstudio och den Hoerstyling dozou gehéiert. Hei goung et awer an éischter Linn drëm Leit zesummen ze bréngen mat enger cooler Ambiance op der Strooss an dat koum u beim Public.
Ech krut virdu gesot, Oha, d'Peine ass en Event, mengt e gaer bal mir wieren an enger grousser Stad, enger Grousstad. An dat ass bëssen dat, Dikrech ass eng cool Stad. Vläicht fusionéiere mer eng Kéier an der Nordstad, wee weess. Mee dat ass dat, wat mer wëllen. Mir wëllen, datt mer, jo, datt eis Idee vläicht do, mee datt mer an Zukunft méi esou gesinn an Dikrech, datt, egal wéi eng Commerce et mécht, datt mer méi esou hei an Dikrech plangen.
Net nëmmen ginn et also a leschter Zäit eng Partie nei Ouverturen an Dikrech. Och soll eppes beweegt ginn, de Charel Steichen zum Beispill mat sengem Niklo Seck. No enger Paus wéinst Personalmangel huet hien säi Restaurant beim Charel zougemaach a wëll sech komplett op den Traditiounsbistro um Bottermaart konzentréieren. Et ass dëst eng vun de wéinege Plazen am Stadkär wou typesch Lëtzebuerger Plaen wéi vun der Bomi zerwéiert ginn. Fir déi ganz Plaz ze beliewen huet hien de Bistro awer elo no bausse vergréissert. Bett. Et ass eng ganz schéin, propper amenagéiert Plaz. Mir hunn d'Chance, datt mer konnten déi Terrass do opriichten. Et sinn zwar net vill Plazen, mee et ass awer e bëssen, et ass e bëssen, wann een op där Plaz sëtzt, da kënnt een sech vir wéi an der Vakanz. Besser ass et an der Provence och net. De Pottomaart huet also Potential. Virun allem setzt de Charel dobäi op d'Zesummenaarbecht mam Patron vum Geschäft schräi géigeniwwer. Hei huet de Geschäftsmann Sandro Dimola viru kuerzem en neit Deko-Geschäft opgemaach, wou een alt och mol Objete fanne kann, déi et soss kaum an der Géigend gëtt. Also et war souwisou well en Häerzensprojet deen ech hat, well zënter laangem, awer vue dass virdrun en Dekosbuttik hei war, wollt ech keng Konkurrenz maachen, mee elo ass et awer, vue datt kee méi do war, War et awer wichteg, datt Dikrech erëm e Geschäft krëtt, wou ee kann Dekosartikelen, e klenge Kaddo oder soss iergendseppes kafen. Et ass eng romantesch Plaz, et ass eng schéi Plaz an et ass eng Plaz, wou ee sech einfach wuel fille kann. Och dëst Geschäft wëll vun der schéiner Beschplaz profitéieren, fir de Buttik mat deem engen oder aneren Event no baussen z'erweideren. Duerfir haten de Sandro an de Charel och Enn Juni eng gemeinsam Ouverture um Bottermaart, déi vill Leit ugezunn huet. A punkto Commerce denken ech, dass hei zu Dikrech ganz vill ze maachen ass an et sënn och well vill Leit hei, déi wierklech Loscht hunn, déi wierklech Idee hunn, fir eppes ze maachen, déi och wierklech Energie hunn, fir eppes ze maachen. Dass dat Eenzegt, wat nach e bësse feelt, dat ass e puer Leit, déi heihinner kommen. Awer ech denken. Dat misst awer funktionéieren. Et soll nees Liewen an der Stad anzéien. D'Geschäftsleit selwer wëllen dofir suergen, datt Dikrech net nëmmen op der Liberatiounsplaz belieft ass a kooperéieren duerfir och ënnert sech. Mir musse schonn eis eegen Initiativ huelen, mir Patronen, also mir Commerçanten. Wat awer ganz wichteg ass, eng Zesummenaarbecht. Ech alleng kréien et hei net hin. Dofir hu mer de Franco, dofir hu mer den Tutes Bier, dofir hu mer Wanne Goût Restudioet, also mir selwer, d'Mara an ech. Mee mir mussen alleguerten zesummeschaffen, eng Gemeng, d'Gemeng Dikrech an d'Commerçanten. Mir mussen zesummeschaffen, fir esou Evenementer, wéi mer grad hunn, kënnen op d'Been ze stellen. Och um Bottermaart zielt ee fest op d'Ënnerstëtzung vun der Gemeng, fir zum Beispill de Louis Express net méi all zéng Minutten duerchfueren ze loossen. Dat géif d'Gemittlechkeet op der Plaz ënnerbriechen. An dann awer och fir nei Initiativen ze lancéieren. Ech denken do u Concerten och vun der, déi vun der Gemeng bëssen misste gesponsert ginn an e bëssen, bëssen, bëssen Animatioun. Also elo dëst Joer ass näischt hei virgesinn. Ech hoffen, datt dat d'nächst Joer ännert.
Méi faarweg ass Dikrech jo schonn ewell. Nodeem d'Kënschtlerin Lisa Junius déi zwou Unterführungen hei zu Dikrech an de blo-wäissen Téin méi heemlech gemaach huet, Ass elo och den Depot vum Fëscherclub bei der Spillplaz um Site Al Schwemm mat engem schéine Konschtwierk dekoréiert ginn, dat am Kader vun de Vakanzenaktivitéiten, déi d'Gemeng jo well organiséiert.
Du kanns dat iwwerall eng Këscht ronderëm maachen. Sou, bis dann op verbënns. Schon dënn op déck ass jo mol vu An dann hei och gebreet. Da ass och schon méi Graffiti Buschtab. Obwuel deng obwuel deng Schreifschrëft ass. Enn Juli, nieft der Spillplaz um Lorenzfues, féiert den Thomas aus dem Kamellebuttik zu Esch e puer interesséiert Jonker an d'Konscht vum Graffiti an. Graffiti heescht net einfach eppes un d'Mauer sprayen. Nee, Graffiti wëll richteg geléiert sinn a brauch duerfir e bëssen Instruktioun.
Grad haut hu mer mol e bëssen iwwer Graffiti a vu Street Art geschwat. Mir mole lo e bësse méi Buschtawen a Co. Wierklech a Graffiti-Form. An elo gi mer nach e bësse méi eriwwer a schwätze méi iwwer Street Art nach, iwwer Motiver a wéi een déi dann op d'Mauer herno bréngt. Dofir dat eent ass och d'Kreéiere vu Saachen, dat ass natierlech och d'Verständnis vu Saachen. Mir haten also och scho e bësse geschwat iwwer legal an illegal Maueren. Hei zum Beispill ass eng legal Mauer. D'Participatioun um Workshop ass net enorm, awer d'Begeeschterung bei deenen, déi sech ageschriwwen hunn, ëmsou méi. Wollt einfach eppes maachen des Vakanz an well. Et ass cool einfach ze molen an hunn ech gär. Sech einfach mol aloossen, dat ass déi richteg Astellung wann ee wëll eppes Neies léieren. Dofir gëtt dann och alles schéi lues Step by Step gemaach. Dofir sinn mer och haut hei, mol fir d'Skizzen nach pro ze maachen. Haut gëtt nach näischt op d'Mauer bruecht, mee am Laf vun den nächsten Deeg do wäert scho e bësse Faarf op déi Mauer kommen. Eng Woch méi spéit dann awer ass d'Wierk vollbruecht. Eis Kandidaten aus dem Cours konnte leider net bis zum Schluss bleiwen, sou dass de Kënschtler Raphael Gindt aus dem Kamellebuttik de Graffiti zu Enn bruecht huet, e Wierk, dat sech wierklech méi wéi weise loosse kann. Op der Mauer gesäit een de Biber, deen zeréck doheem ass, hei zu Dikrech, a sech eeben doheem. agenascht huet an sech elo erëm bëssen hannert Bicher sëtzt a fir ze kucken fir sech erëm der Géigend e bëssen unzepassen, bëssen op eng humoristesch Aart a Weis duergestallt dass de Biber eigentlech erëm direkt hei an de Wise niewendru lieft. No den zwee Tunnelkonschtwierker vum Lisa Junius huet Dikrech also elo domat dëse Summer schonn en drëtten Urban Art Projet realiséiert. Dëse Mount huet de Geschichtsmusée hei zu Dikrech zesumme mat der Gemeng an der Librairie Zimmer en Zyklus mat Liesungen lancéiert, déi bis de Februar wäert daueren. Optakt war den drëtte September

deen d'Geschicht vum jonke Paul verzielt, dee mat sengen Elteren am Süde vu Frankräich Vakanz mécht an dobäi op Verbriecherjuegd geet. Eng ganz wichteg Roll spillen nieft senger franséischer Frëndin Lili och seng ganz extravagant Tante Jackie aus Amerika. Also Dir héiert, Tante Jackie, ëmmer faarweg Kleeder a sou weider. Kënnt Der Iech se schonn e ganz e bësse virstellen? Ech soen iech emol eppes, ech kennen se jo an ech hunn iech elo emol e Kleed matbruet, eent vun hire Lieblingskleeder zënter dem Pol seng Mamm dat gebitzt huet. D'Monique Feltgen liest net nëmmen, mee mécht d'Liesung och richteg lieweg an deem si Objete weist an erkläert, déi mam Roman zesummenhänken. An deem heite Fall ass d'Lektür dofir och alles anescht ewéi langweileg, ëmsou méi och d'Geschicht richteg spannend gëtt. Und dann kam die Flut.

und Verzweiflung. Fir déi ganz Romaner ze liesen, déi d'Monique Feltgen fir d'Lecture zu Dikrech matbruecht huet, do huet d'Romy Liefgen aus der Librairie Zimmer dann um Enn dat richtegt Material sur place. An et muss ee soen, jiddereen, kleng wéi grouss, hu sech richteg op d'Bicher gestierzt. Liese schéint awer nach gefrot ze sinn, Jiddereen ass um Enn happy, och d'Schrëftstellerin selwer. Ech hunn et super fonnt an ech hunn et wierklech och cool fonnt, dass d'Kanner esou matgaange sinn. Hei an do hunn ech jo Froe gestallt an dann huet e Kand gesot, oh jo, an dann huet gesot, oh hunn ech elo eppes gesot? Mee voilà, dat ass jo de But vun der Liesung, dass se esou matgaange sinn a souguer d'Eltere mengen ech waren e bësselche gespaant, wéi alles virugeet. Eng kleng Signature am Buch huet dann och net dierfe feelen. Bei der nächster Liesung den 8 Oktober Och nees um 6 an der Aler Kierch. Da wäert den Dikrecher Auteur Samuel Hamen optrieden an dobäi vum Museker Arthur Possing begleet ginn. An eiser Minutt Zréckgekuckt, do huele mer Iech haut mat an d'Uechtzéngt Joerhonnert, zu der Zäit wéi Lëtzebuerg ënnert éisträichescher Herrschaft stoung. Déi nei éisträichesch Niederlanden hunn deemools aus verschiddene Grofschaften an Duché bestanen, an dorënner och d'Herzogtum Lëtzebuerg. D'Maria Theresia war eng staark an zugläich progressistesch Herrscherin. Duerch Reformen huet si e moderne Staat installéiert a gläichzäiteg d'Bild vun der Herrscherfra kultivéiert. Dëst klengt awer schéin dekoréiert Haus aus dem Joer 1778 op der Place Goethals, dat déi lescht Jore komplett renovéiert gouf, erënnert un de Glanz vun der éisträichescher Herrschaft am 18. Joerhonnert. Lëtzebuerger Geschichtsbicher bezeechnen d'Herrschaft vun der Maria Theresia an hirem Jong Joseph den Zweeten als gëllent Zäitalter, an deem den Herzogtum wirtschaftlech opgebléit a vu Krich verschount bliwwen ass. Och d'Sutor-Haus aus dem Joer 1786 ass am Stil vun der Maria-Theresia-Zäit gebaut. Kleng Ouverturen, eng massiv Dier an eng Plattform, iwwer déi u Seel a Kärereserven op de Späicher eropgezu goufen, sinn typesch Architekturmerkmaler vun deemools. Dëst Gebai, dat als Nationalmonument klasséiert ass, gouf iwwregens eréischt 1905 vun der Famill Sutor opkaaft a bis 1931 als Brennerei genotzt. D'Maria Theresia war iwwregens déi eenzeg weiblech Habsburger Herrscherin. Lëtzebuerg war zu hirer Zäit gréisstendeels en Agrarland an d'Populatioun Baueren, déi Hafer, Roggen an Happ ugebaut hunn. Fir d'Jor 1778 si fir Dikrech 224 Haiser an 1.097 Famillje bekannt.
Da gëtt et och Neits vun de Schantercher hei zu Dikrech. Déi hëlze Bréck hei hannert mer, déi ass jo schonn zënter dem Ufank vum Summer nees fit. Da gëtt awer elo och fläisseg un der Ersatzbréck fir d'Ficelles-Bréck geschafft. Et hat zwar gedauert, bis d'Aarbechten un d'Rulle komm sinn, awer elo kënnt de Bau gutt virun, soudass dës scho ganz geschwënn bei all Wieder ka benotzt ginn.

D'Awunner aus der Rue Clairefontaine iwwerdeems, déi sinn zënter engem Joer mat engem richteg grousse Schantje geplot. D'Uschlëss fir d'Elektresch an d'Waasser sollen hei komplett nei gemaach an d'Strooss duerfir ganz opgerappt ginn. Nach dierften déi Aarbechten ee Joer laang unhalen, awer och hei Gëtt gutt geschafft an scho virun der Summerpaus konnt déi éischt wichteg Etapp geholl ginn.
Kuerz virum Kollektivcongé an der Cléck, no engem Joer méisamen Infrastrukturaarbechten, kann endlech den éischte Makadamm geluecht ginn. Mir hunn endlech, datt mer wierklech de Makadamm kënne man. Elo sinn déi éischt 350 Meter vun eisen ronn 1300 Meter si lo gepackt. Dat heescht op deem heiten Deel bis bei dat heiten Haus ass elo alles vu Réseauen bebannen. Dat heescht mir kënnen elo an déi nächst Phasen eriwwer goen. D'Kléck, also d'Rue Clairefontaine ass 1,3 Kilometer laang. Um Enn dierft en do nom Chantier e puer Kilometer réier verluecht sinn. Vun der Bréck Gilsdref hier war mam Schantjen ugefaange ginn. Hei gesinn d'Awunner also elo Luucht um Enn vum Tunnel. Ech mengen, si sinn e bësse mam Stëbs a mat all deene, mat deene Läng vun deem ganze Chantier e bëssen emmerdéiert. Si huelen dat nach relativ gutt, et ass och manner Verkéier. Natierlech sinn ëmmer déi eng oder déi aner, déi mat der Kommunikatioun e bëssen haperen, mee dat ass och fir eis e bësse schwiereg, well mer dat och zesumme mat der Ponts et Chaussées maachen a wéi mer dann elo ëmmer virukommen. Mee soss. muss ech elo mol perséinlech soen, datt d'Leit et nach relativ gefaasst mathuelen. An d'Aarbechte komme virun. Bis zum Depositaire Claussy sinn d'Réier schonn all geluecht an d'Uschlëss gemaach. Zanter dem Enn vum Congé collectif gëtt vun do aus un bis zur Spillplaz Speicher mat den Uschlëss weidergefuer, sou datt een domat rechent, datt an engem Joer tatsächlech kann dee ganze Schantjen ofgeschloss ginn. An nach eng gutt Nouvelle, de Makadamm soll vun elo un Och net méi sou groussflächeg geluecht ginn. Et ass ebe lo jhust sou wéi mer dat elo hei hunn, vue que datt ee Makadam drakënnt, dee plus ou minus 30 Zentimeter huet. Do kënne mer d'Leit dann net méi driwwer fuere loossen. Déi Abschnitter versiche mer och elo nach méi kleng ze maachen wéi elo. Dat heite war eben duerch verschidde Contrainten huet dat elo méi laang gedauert, mee herno wäerte méi kuerz Abschnitter sinn, wou mer dann alt Kéiers de Schwarzbelag maachen, wou d'Leit nach manner.

Iwwer d'Schantercher an Dikrech wäerte mir iech vun elo un iwweregens och reegelméisseg informéieren an engem neien Newsletter vun der Gemeng, dee mer déi nächst Woch wäerte lancéieren. Dat war et dann awer fir déi éischt Emissioun no der Summerpaus. Vun elo un kënnt der Dikrech TV iwweregens och landeswäit empfänken, op Post TV an op Eltrona. De ganzen Dag iwwer sende mer do. Eis Emissioun, déi ass awer natierlech déi nei Emissioun, ass wéi gewinnt ëmmer all drëtte Méindeg am Mount owes um 7. Voilà, ech wënschen Iech eng ganz schéin Zäit, bis an engem Mount nees. Nach bis Enn September kënnt Dir am Kulturhaus déi nei Expo vum Photo Club Dikrech entdecken. De Freideg 19 de September um 5 Auer nomëttes invitéiert d'Gemeng op en Afterwork op der Cluster, wou d'Hierscht d'Kiermes offiziell opgeet an deemno Ham a Kuch ugeschnidde ginn. D'Kiermes dauert bis den 28 des Néngten. De 27 September ass eng nei Editioun vu Salz a Brot am Festsall vun der Grondschoul, wou déi nei Awunner wëllkomm geheescht ginn. Direkt uschléissend ass op der selwechter Plaz och de Forum des associations, wou een d'Clibb vun Dikrech entdecke kann. Den 29 September kënnt Dir an Ärer Bréifboîte den neien Newsletter vun der Ville de Dikrech entdecken, mat alle wichtegen Noriichten aus der Gemeng. Wie wëll, kann dëse Bréif duerno och per Email zougestallt kréien. Den 8 Oktober owes um 6 ass an der Aler Kierch déi zweet Liesung am Kader vum Literaturmëttwoch, op déi de Geschichtsmusée, d'Gemeng Dikrech an d'Librairie Zimmer invitéieren. Déi Kéier erwaart Iech eng Liesung vum Dikrecher Auteur Samuel Hamen. Den 10 Oktober ass de Vernissage vum 22. Festival de la Gravure am Kulturhaus. Déi Kéier ass d'Expo erweidert ginn mat enger Parallellausstellung an der Aler Kierch, wou an Zesummenaarbecht mat der Villa Vauban d'Gravurekënschtlerin Julie Wagner ausstellt. De Festival dauert vum 11 Oktober bis den zweeten November. An den 19 Oktober gëtt zu Dikrech d'Journée de la Commémoration gefeiert, wou géint hallwer 12 nieft der Parkierch un d'Affer aus dem Zweete Weltkrich an d'Resistenz vun de Lëtzebuerger erënnert gëtt.